Nā ka huri au ināianei ki te kōrero mō tētahi wahine mātau, mō te ture. Ture. Ana ko te ingoa o te wahine nei ko Karen Fox, Judge Karen Fox. I tērā tuwiki, i tū tā mātau hui noho Koe rau kore tae mai, ne? Ngā, ngā. I te, rā, e whā mātou noho i te tau, uh, mō nā paerua me nā kairani. Ana ko tētahi o nā tauira kairani haramai, ko te Karen Fox, ne? He tiati ke tērā, he tiati, ana ko tana ingoa, the Honourable Karen Fox, ne? Deputy Honourable of the Māori Land Court. Ana, i roto i a mātou noho, ka kite atu au i te, te wahine nei, haramea. Ka mea mai te tahi o nā kaimahi o Takutari. E tai, koe rā Karen Fox, tiro tau. Ko te tiati rā tērā. Ai. Ana, i roto i nā rua toru rā e noho ana mātou ka kōrero. E tai, kei te pirangi au ki te haramai ki konei ki te mahi i taku kairani, kei te pirangi ahau ko koe tētahi hai āwhina mai. E titiro atu au te wahine nei. Ka mea au ki au, he ara te wāhi ki au, he tiati ki rā te. Ana, ko tana kōrero, ko tō tātou reo rangatira. Ngā kōrero e ahu mai ana i a koe, e, na te mea, Katahi ano ka tuhi e hau ki roto i tetahi pukapuka. Ana ko te ingoa te pukapuka nei uh, no te whare wānana o Waikato University, Yearbook of New Zealand Jurisprudence. Ne. Uh, tū hono hono, Custom and State. Na, e te iwi, ana te pukapuka. Ara, e, e kahi, kei te kite mai no tā tātou. Kei te titiro ke a kahi ki tana wae kare, mihi kei te tiksi tana wahine kai hia koe a hake rā. Nā, ko inā te ingoa te pukapuka nā. Ana, e, e, whaka, e whakaatua i au tau o pukapuka nei ki a koutou. Kia tono koutou mō tēnei pukapuka. Ana, kai roto i te pukapuka nei kua tuhia e Karen Fox tētahi whārangi e ki ana uh, pēnei ana. Māori as it is, oral history of Māori, that is the primary source of Māori law and it is to be found in te reo Māori. In Māori cosmology, in whakapapa genealogy, waiata, tribal, hapu, citizenship, social organisation, in whakatauāki, in whakatauki, in sayings, karakia, in the arts, including the performing,

Ko tēnei wahine mātau ki a au, te mea tuatahi o te huna o tēnei taumata o tātau o te ture, kua puta pēnei mai te kōrero. Ne? E kī mai ana ki a tātau, Māori customary law is L-A-W, not L-O-R-E. Ara, te kōrero atu nei au ki a koutou, ko a tātou kaupapa raka hau katoa, he mana tōna i roto i tēnei pukapuka ana tiati me nā roia o Aotearoa. E rua tahi rāua, ko tētahi o nā kaituhi kai roto i te pukapuka nei, ko Taihaku Rei uh, eh, Eri Dewey. Ana, kei reira anō ia e kōrero ana mō te kaupapa nei, Custom and Māori Law. Enari, he hau kōrero ai mō tēnei wahine. Nā te mea hoki, ko tēnei tiati wahine Māori o tātou, he maumoko. Ana, i tērā wiki, e rima nā kuia o Teiwhakaea marae i Whakaaratia te mau moko i roto i a rātou. Ana kai reira anō hoki tēnā kōrero e kī ana i roto i ētahi o tātou marae e pēnei ana te kōrero. Kaua e mau moko ki roto i te, te tipuna whare. E, koira ētahi o nā marae kai roto i a tātou e kī ana. Me hari ki waho, ki reira marini ai te toto. Ana i kite au tētahi te ata nei ka kī mai ki a au e tai hea te tikanga o tēnei mea teo me whai rai te kawa o te marae. Ne. Mēnā koinā te kawa o te marae kua whakatakototia e ngā pākeke o taua marae, akati, e whai yeah. tērā. Ne? Ā, kei tēnā, kei tēnā marae anō tōna kawa. Ne? Ā, mō ērā momo āhuatanga, me rangahau anō. I te ata nei, i te whare kai ki Matirē rau, e kai ana au taku pāreti. Koirā te tino kai, mā koutou e ani, kāhi, Pāreti. E rawe te pāreti. E pakeke katoa mai tātou roto i te pāreti. Kai ana o taku pāreti, ka haramai te taho nā kuia o tei whakaia ka noho ki te taha ia. Mau mai na te moko. Ki tana kauai. Ka mea tau ki hae, hei whaia. Anei taku whakaaro. E rima katoa koutou. i uh, tāia koutou ki te tāmoko i aua rā e rua ki tai whakaea. Ae. Pehea me pēnei. Toko rima koutou me hui tātā. Anei te kaupapa. Kia rapu ai koutou te tahi mokopuna o roto o tai whakaea hai tuhi i te tahi paerua kairani rane mō koutou toko rima kua mau nei tēnei kōrero ki o koutou kauai. Atiro mai, Te kuia nei ka mea mai ki a Ka mea tau, na te mea hoki, e, e maumahara ana ahau i te tau ko tahi mano i warau ono te kau mā ono, ono te kau mā fitu rāne. Ka puta te pukapuka tuatahi, a Sigil, me Michael King, Te ingoa o taua pukapuka rā, Tāmoko. Ne? Ka mau o tātou kuia koroua, a kuia, i roto i taua pukapuka. Ka karangatia e Te Atairangi Kāhū tētahi hui ki Tūranga Waewae ka pōhiritia ia nā kuia maumoko katoa o te motu. I tīmata mai te whakamana o tērā momo āhuatanga i ērā mai. Ana e mahara ake ne au mo te pukapuka a nā huia te awe kōtuku, maumoko, ne. Ana, inaia nei e kite kite nei tātou, ina rangatai, ina whaia e maumoko ana. Ka ki atu au ki tēnei kuia o tai whakaia i te ata nei. Ko te mahi a te tauira nei, he rangahau i a koutou kōrero e rima koutou mō tana tuhi paerua o Kairangi rānei. Kia tuhia te kaupapa, he aha koutou whakae ai kia tāmokohia koutou. Ki te mate mate tātau, kai hia ngā kōrero o tēnā kau, kauae moko e mau mai. Ara he mokopuna wā tāua? Ne? Taku mokopuna pai rangi te kōrero. Kare mihi ka pātai aia, he aha te kaupapa o te tāmoko? He aha rātou e whakamaunei ai te kauai moko ki runga ia? Ara, mokopuna tonu a Waitani tēnei e kōrero. He aha tēnā, ne? He aha nā kōrero tēnā? Ana koe nei te mahi. A tēnei momo tauira o roto i te paerua o te kairani rā. He haere Ka heri i wana kuia, ka uiui. Anei nā pātai mō taua rangahau. He aha te kaupapa i whakaaro ai koe kia tāia tō kauae ki te moko? Tuatahi. Tuarua. Nō hea te tauira o tō tā moko e mau mai nā ki tō kauae? Tua. He aha te taha hinenaro? Nā kauae rua, o tō tāmoko e mau mai nei runga i tō hōpū. Nō hea, nōna hea i tipu ai te whakaaro ki roto i a koe, kia tāia tō kauai ki te moko. Nō hea nā kara, nā tae o tō tāmoko. He aha te hāngai o tēnā tāmoko ki wāu ake titiro o tēnei ao hurihuri? He aha te mātauranga hohonu? O wō kuia koroua hāngai ki tō tāmoko. Ana, koira nā pātai. Ne? A, irakati. Ana, koira te mahi a te kai rangahau o taua pukapukara. He whakareri i tana kaupapa, a, ana, ka pēnei tana kaupapa. Ko te pūtake nui o taku ariā matua rangahau mo taku paerua, ne? He kohikohi mai i ngā kuia e rima o Taiwhakaea marae o roto i taku iwi o Ngāti Awa. I whakae kia tāia o rātou kauae ki te tāmoko. Irakati, ara, koira te rārangi e tuata. Ko te mataku kai roto i au tēnei whakatipuranga. Kai Kore atu ēnei kuia o mātou ki te mata o te whenua. Kua naro atu nā kōrero e pā ana ki tō rātou kaua. Ana, irakati. Koina au e whakaaro nei ki tēnei rangahau mo taku paeroa. Ara, taku pātai tuatahi. E rima nā pātai o roto i taku uh, tuhi tuhi paeroa. Ko te pātai tuatahi, He aha koe i whakae ai kia tā ia tō moko ki tai whakaea marae? Ne. He aha te honona o tō pātai tuarua? He aha te honona o tō moko? Kauai moko, Ki tēnei marae, ki Taiwhakaea. Ara, ara atu, nā pātai e kua. Tētahi o nā pātai, nō hea te, te tangata nānei tā tō moko? Kauai. Koe tōna iwi, he aha i whakaaro ai, e hea te roa e, e whakawhitiwhiti kōrero ana kōrua. Nā, anei, ka tahi au ka kōrero anō e. Ia māu e parakuhi ana me taku pāreti te atene. Ka mea tau, E kui, pehea tēnei whakaaro ki a koe? I roto i te rua tau, koenei a tau 2018, tae rawa ki 2020, ka whakapōtaetia te mokopuna nā, ko ana kōrero, ko nā kohikohi kōrero, o roto i a koutou. Ana, ka kua pai tana huri ake te ki atu, ki te iwi. Anei e tūtū nei nā kuia, nā rātou i whāngai mai te rangahau ki roto i taku kaupapana. Ana, kei rira nā mea noho ana pēnei i au nei. Kua ki a tau, Agnes, Agnes McFarlane, ka mea mai tērā, he aha? Tō i ātu i nāia nei ki roto i te tuhi nā kairani i whakawhānui i te ātu te mahi nei. Ara, koira. Ana kua tau tēnā. Koira. koirā te āhua o te, o te rangahau. Ana, e, koinei tāku e mea nei, ko tā tātou mahi o roto i tā tātou hōtaka, ani, ko ruatahi ko kahi, he whakatipu i te whakaaro ki roto i te huna kai whakarono. Kare au te ki, e, pēnei ana, kare au te ki, e, me mahi katoa tātou te rakaha. Ina rika i te ki a hau, ai, me mahi katoa tātou te rakaha. Ko te mea ki a wēnēna e, e, e tai, ana ko te whaiwhai te whakapapa o nā reo ranahau, aha ko kōhea. Nō hea mai te wetewete haere i nā reana, i nā wāhana katoa, tae mai ki tēnei ao. Nā, koinā tāu e kōrero ana mō nā ranatahi, nā mokopuna kei te whai mai. A koina, e tika hoki tāu, koina hoki te kōrero a Judge Karen Fox, e whai tō whakapapa. Ne. Ana, nā ko te pai o tērā tuhituhi a tērā e kuia Māori. Kai roto ia i te taha ture e noho mai ana, kai reira e whakamana mai ana i nā mea nei. E, ki te kaupapa e kia nei customary law. Kai reira ia me ona pukena e whakapakū ana i te hine naro hohonu o tēnei mea o te ture. Ana kai kona i tātou e whakaro atu ana me pēhea whakakawai e nei tuhi tuhi hei kaupapa uh, rangahau. Anei hoki, anei hoki te whakaaro e te iwi. Kai waho rā tātou, katoa. A ko au anake rā te mea kāre he moko. A kāre he momo, a, e, ko wōku moko kai runga i tōku tinana e, e kahi. Ko nā toe nā hare hare. I rāpia e te kuri, e te paraki pere. Nei. E ia au e hīkoi koe kore tarau haere ana. Nā, koe rā, wē rā momo moko. Mm. Wē, he, he momo moko anō, wē rā. Enari ko nā moko e mautia nei e tātou. Ki te pātai e tūki koe te tangata e mau moko ana. Nō hea, nā wai, he aha te tikanga, he aha te whakaaro o tēnā, o tēnā. Agi te tono koe titiro ana ki te takiwā. Aha. Ne, ana, koinei. Koinei tāku e mea nei. Ne, ka titiro tātou ki te takiwa. Ne, uh, ara, e mau mai ra te, uh, te, te, te, te tāmoko i te rina rina o kahi. Ana, kai te ahua mea ke au, tērā momo he ahua, love heart ke nei. Kai runa. Hei runa e tēnā nā, mihia te, te iwi. E te iwi, ko tēnei mea ko te, ko te reo rakahau, ko tāna mahi he whakatipu whakaaro ki roto i a tātou. Hei aha, hei whāngai i a tātou i roto i te hinengaro eh, kakama māramatanga. Hoki ake nei au ke ngā kupu a Rāwiri, he roi matataku kai i te ao i te pō, tēnā tātou, kia ora tātou katoa.